Ai manhmi khi cu rak lut pah te hna sehlaw amah le an i rem ding caan te ah khan zohtu kha vun kan zuam te hram hna sehlaw atu hi kan caan cu a tling deuh lo nain thawk khawh van i zuam cang lai. Atu bantuk in caanṭha nan ka pek caah global hrar hrimhrim usih hruaitu nan cungah kai lawm. Khuami, pastor dangdang hna le hruaitu upa hna tampi an um lakah caan nan ka pek vemi cungah nan cungah kai lawm ti kha hmasa bik ah van chim ta ka duh. I keimah kei hi a ka thei lo zong nan um kho. Cun hmunkip le kakip ah um a si tikah ngakchia deuh, mino deuh cu a theih zong nan ka theih lo kho men. I keimah ka mingtu cu Salai Robert Biak Cin kha a si. Ka nu le ka pa cu Rev. Kep Tum le Pi Ni Pen an si. An fale pasarih lakah a panganak ka si. I thong hnih le hleikua thong hnih le kum kul cacawn kum ah khan Calvary Baibal khawlaih Hakha sianginn ah khan Baibal kha ṭha tein ka lih ve. Cu hnu i rai a van si hnu sianginn kai khawh a si lo hnu ah khan media lei ah ka lut. Cu hnu, cu hnu ram a buai hnu chin ah khan khatilei khan ram chung a um loin hmun dang ah ka um kha a si. Hi kha ah khan media lei ah hin reporter in, online editor in, chief editor tiang ka phan le atu ah hin Mizoram Laimi hna sinah Laiholh, Laica, Lai nunphung a nun ṭhan nakhnga ding caah tiah cawlcang in hika Central Lairam siloah Central Chinland tiah auhmi Lawngtlai i hram a bumhmi Laiholh, Laica, Lai nunphung, irhkamhnak ca dirhmi The Lairam Times ah a dirhtu dirhmun le executive editor a tlaih lio a si. I tuzan lei caan ah i ruahṭi ding in kai thimi Baibal cacang ka van rel ta lai. Kalet Galati Dalruk Ralruknak kha a hme pakuanak, cucaah ṭhatnak tuah kha ba hlah u, ba hlah u sih. Kan ngawl lo ahcun a theitlai kan zun caan kha a phan te ko lai. Le hika zawn tiah hika zawn i kan chim ka duhmi khi a tlangtar ahcun theitlai mi thlai cing u sih ti a si lai i, Asinain Baibal ca chung zong kha lut tuk lem loin hihi a ṭha ai rem deuh tiah khan keimah nih ka lung i a ummi tu kha van chim khawh ka van zuam lai. Hi pakhatnak ah kan tlangtar ah khan cun thei tlaimi thlai cing u sih ti a si lai. Pakhatnak ah mino nihin ni ah kan khua kan pawngkam kan zoh tikah Hawi dang khua hna nih cun mino ca maw, khuami ca hna ah library caruk dal an ti lai maw, khikhi inn an neih hna. Sihmanhsehlaw kannih khuami nih cun cu bantuk cu kan nei kho lo. Khi bantuk i mino caah ṭhahnem santlai dingmi caruk dal, sadulah library inn hna khi mino hna nih Kan herh ngaingaimi a si. Cucu atu ah chak le thlang in hmun hnih a um zongah a lai ah maw asiloah maw pakhat veve tal in sak awk ai rem ngai dingmi thil khi a si. Cu nih cun mino caah carel duhnak lungthin kha a chuahpi lai. Culawng si loin theihkauhnak ca zongah siseh, hmailei i hawi dang, upa, khuatluang dangmi hna sinah biachim holh rel tik zongah cu nih cun a kan bawmh ṭhan ding ngaingaimi khi a si caah atu tein atu i a tleirawl in a cunglei mi vialte hna nih hihi kan i zuam i Caruk The Library in kan sak khawh a si a si ahcun hmailei i a ṭhangcho dingmi a hung ṭhang dingmi mino hna caah a ṭhahnem santlai ngai dingmi khi a si. Kan pawngkam kan khua inn a pawngkam khi zoh cio hna hmanh silaw asiloah hmun dangdang zong nih khin hi bantuk i khuami caah library inn khi an ngeih ve. Cucu mino caah a ṭhang hnga dingmi mino caah thlaici ṭha, a nungmi thlaici an tuh a si. Cu ve bantuk in kannih khuami hna zong nih cucu kan i zuam a si si ahcun kan tuah khawh dingmi kha a si. Atu ah hin ram a buai, a si ko nain ram buai nih hin kan lungthin zawtter hram hlah seh. Zeiruang thilcun hi ram a buaimi hi zeitik tiang a buai lai theih si lo. Zeitik tiang tei lai le tei lai lo hmanh ai fiang rih lomi dirhmun ah hin kanmah nih kan khua ca thlahnemmi, santlaimi ṭhanchonak tu hi kawl kan i zuam ve awk a si. Atu ah rianhrang ṭuan ka hauh ai celh lomi tampi um lai mino zong nih. Sihmanhsehlaw thei a tlaimi, a nungmi hmailei kum caan ah rinhchan awk a tlakmi thlai kan cin a si si ahcun nihin ni i kan cinmi nih kum hmailei Kum caan tampi ah theitlai a chuahpi dingmi thil a si caah nihin ni caah hin khua mino hna ca zongah hmunkip i kaa kip i ummi hna nih thei a tlaimi mino caah san a tlaimi thil kha cinpiak i zuam hna usihlaw ti kha pakhatnak ah van chim ka duhmi a si. Cun atu lio ah ram a buai, sianginn a kai khawh. a si lo. A ṭhanchomi a hung ngakchia tleirawl hna nih asiloah kum tling hlah lomi mino tete kum ruk in a cunglei hna anmah le an kum rap hoih in sianginn an kai kho ti lo. Sihmanhsehlaw hihi khuai ummi hna nih Kan khua ah university kaimi hna, khualei a kaimi hna kan in ngeih ko hna. Hi kan in ngeih hna mi zong nih hin atu ahhin ca zong nan rak chimh ko hna lai. Asinain cu ca an kum he ai rupmi cachimh bantuk tein kan Laica le kan Lai holh le kan Lai nunphung hna hi a sining te an no lio caan te in rak chimh le rak cawnpiak hna hi a biapi ngaingai. Cun kanmah kan khua sining le hlanlio i kan khua sining vialte rak tlak ning Hakha peng ah khua khuahlun bik khuanhiar bik a si tiah rak theih lengmangmi khua kan si ko nain nihin kan simitnak a langhternak kan tuanbia zong kha a hram tein chimh khawh le cawnpiak khawh zong kha atu i ca a kan chimpiaktu hna zong nih hin kan zuampiak hram u law ti kha ka van duh ngaimi a si. Culawng si loin atu lio caan te ah ram bawi lio caan si ko hmanhsehlaw pakhat le pakhat hawikomhnak ngeih, pakhat le pakhat i pehtlaihnak ṭhat hi kan ngeih dingmi a si. Zeiruangah ti si ahcun thaizing kong kan nun caan ah siseh, zeitik kan nun caan hmanh hi fiang tein ai theimi le ai hngalmi kan si lo caah nihin ni caan te ahhin pakhat le pakhat khuami hna zong hawikomh caan hawikomhnak ni hi tuah lengmang ding a si. Cu ve bantukin ram a buai lio a si ai patin kan ruahnak kha zawtter lo ding, kan lungthin zong kha zawtter ding a si lo. Zeiruang ticun hihi zeitluk tiang a rat lai ti zong kan thei lo. a rauh lai ti zong kan thei lo. Cucaah cun atu lio caanṭha, caan chia lakah caanṭha a simi cu mino hna zong sianginn kai in hmun kip le kaa kip ah i ṭhen a si lo tikah a cheu cu khua an um, a cheu cu Hakha an um ko lai. Sihmanhsehlaw hi lio caan tiah hin kan ram, kan khua nih kan ngeihmi kan fing, kan tlang hna kha humhak le hmailei pawcawmnak ca a chuak kho dingmi caah Khualtlung khua pawngkam mi hna nih rak fuhpanhmi le khua dangdang hna nih fuhpanhmi a si khawh nakhnga ding caah Kiangfing kan tlang ei dohnak hna hmun ah khin a hmun hnga dingmi hmailei chunmang manh bu hin thilṭha tuah i zuam hna usih law tahchunhnak ah kan khuaitu tlangpi khi khi zawn ah khin dum pakhatkhat tuah usih law Khi dum kan tuahmi khi hmailei atu i ram a buai a von dih i kum nga kum ruk a si siah ahcun khua pawngkammi le siseh ramdangmi zong nih fuh panh dingmi hmun nuam ah ser khawh hai ti bantuk zong khi kan i zuam hi atu lio caan ahhin hram kan thlak i a tung kan bunh khor kan i cawh cia hi a biapi ngaingaimi a si. Cuvi bantukin nihin ni ah kan khua kan ram a herh ngaingaimi cu hawi dang khua kan zoh tikah khuami nih hawl an neih cio. Cuvi bantukin nihin ni ahhin a hram kan i bunh i hawl Khrihfabu biaknak nih ngeihmi si loin khuami nih ngeihmi hawl Ti bantuk in, inn, inn nganpi kha kan ngeih ve a herh ve. A ruang cu Khrih- aa Khrihfabu nih a ngeihmi hawl cu vawlei lei caan i thil tuah duh tikah khakha hman ah ai dawh lo, ai rem lo. Cucaah cun khuami nih hawl pakhat khat cu kan ngeih ve a herh cang. Kan pawng kan kammi hna zong nih cu bantuk cun hawl an ngaih ve hna i ṭhatni ah siseh ni sunglawi hna dangdang hna an tuah tikah cu bantuk hawl ahcun nuam tein an tuah hna. Nihin ni ah a fur caan lio ah ei ṭhi-ummi zong an um lai, arsa ei thahmi zong an um lai. Hi bantukin arthin ei tuhmi zong dangdang zong an um lai. Asinain fur ruah sual lak i Zanlei rual van ser ri rual van ei lai i ruah van sur, mah le kheng i put cio in mi inntang hna ah hai tlik zaam lengmang kha lek lengmang kha a chen a si ti lo. Culawng si loin ruah a ceet lakah mi inn chungah lut in kebehpi he rawl kha chunthah a tuahmi hna. Caah khan thilrit zong a si i a pawngkam inn ca zongah khan thilrit ngaingai khi a si. Cucaah cun hihi hawl pakhat zong hi ai herh ngaingaimi a si. Cucu cu hawl nih cun chan saupi a nguh dingmi a si caah cu hawl tuahmi nih cun nihin ni ah thlaici ṭha a nungmi thlaici kan cin kha a si. Hi hawl kan tlamtlinh a si si ahcun hmailei ca nih a hung ṭhangcho hnga dingmi nih khan ṭhathnemnak ah an hmanpi hnga dingmi kha a si caah atu te hin hrambunh zong kha kan khua kan pawngkam thilse ding zoh hoih in ṭhancho timh ve le ruahnak lei zongah kha bantuk tiang kha kan ngeih kha a herh ve cang. Cun a pahnihnak ah ram chung ramleng khuami i pehtlaihnak ṭhat a hau. Ral lio in aa rai lio in siseh, rambuai chung vialte ramleng lei nih ramchung lei hon dirkamh a si tikah kamkhat lei cun ramleng a ummi zong kha mah zong nan ba ngaingai ko lai. A dang hriamtlai caah thawhvo te zong tampi nan thawh cang lai, nan thazaang zong a ba ko lai. Sihmanhsehlaw hihi ramchung lei cu Duhning in cawlcangh awk a ṭhat lo caah ramleng lei nih dirkamh kha a hau ngaingaimi a si ko. Cu lakah a biapi ngaimi cu hmunkhat ah rianṭuanṭi, ramchung ramleng a siah i pehtlaihnak ṭhat kha, ṭhanchonak lei ah i pehtlaihnak ṭhat kha kan ngaih a hau. Cucu pehtlaihnak ram chung le ramleng pehtlaihnak ṭha kan ngeihmi nih Kawlram caah ṭhahnem santlaimi le a nungmi thei a kan tlaipiak lai. Cu ve bantukin nihin ni ah kan ruah chih dingmi cu kan khua kan pawngkam kha kan zoh tikah, asilole tulio vawlei ṭhancho ning Vawlei dirhmun kan zoh tikah Thantlang peng cu Thantlang peng in chim a si hnga, Thantlang peng in cun khua pakhat nih hla an ngeih dih, an khua hla. Sihmanhsehlaw kannih khua nih cun zeiruangah dah khua hla kan ngeih khawh ve lo? Khuami hna, kan nu le kan pa, kan pi le kan pu hlaphuah thiam kan ngeih ko ṭung hna. Lai hlapi a phuah thiam zong kan naih ko ṭung hna. I ṭhitumnak ah siseh, a dangdang zong lawmhnak caan ah hla kan phuah hna an ṭha tuk ko. Asinain zeiruangah dah khua hla hi kan ngeih khawh ve lo, kan ser khawh ve lo ti hi. Nihin ni caan ah hmunkip le kakip i ummi khuami hna nan lungthin chungah ruat cio u law khuami nih hla khua hla kan ti lai cu. Khua ei dawhnak hlan lio in zeiruang dah min sak hnawh a sinak cun kan phing kan tlang hna kan ti ram hna vialte a ṭhatnak hna zong kha khua hla zong hi phuah a za ve cang tuk khaw. Culawng si loin khuami chungin kan khuami chungin hlasak thiam an siah maw, zaanglek thiam an siah maw, zaanglen ticelh thiam an siah maw kan ha pawl zong kha kan cawisan hna an herh. Anmah le an thiam ning te, an i tlak ning te khan kan cawisan hna kha an herh. an herh ngaimi a si. Zeiruang ti si ahcun atu ahhin cun atu lio i a lar deuhmi, anih nih thi deuhmi khi khuami nih, ramchung siah ramleng siah khuami nih a cawisan ruang ah Laimi zapi nih theih le hngalh kha a si. Cucaah cun khuami nih kan neihmi hna atu ah mino hna hla a sami hna zong hi si hna seh, zaang a lekmi hna le Zaang lentecelh thiammi hna zong hi kan cawisan hna an hau. Laimi zapi theih hmai ah kan chuahpi hna an hau. Cu vialte a tlamtlinnak ding caah khuami kha kan lung an i rual, kan lung ai rual i lungrual tein kan cawisan hna i cungah kan hlorh hna a si siahcun aa hawi cungcuang ah a phan ve ko lai. Cucaah cun kan ngeihchunmi hna atu ah kan mino hna Hmasa tete na um pah cun thing'ha zong khi cawisan hna, dirkamh hna an hau. Culawng si loin biaknak lei kan zoh a si si ahcun Khrihfa kum sawmsarih le kum nga kan sinak dar kan tumlung kan phun. Sihmanhsehlaw Khrihfa kum sawmsarih le kum nga chungah biaknak lei in zeiruangah dah? Doctor degree tiang a kan hmuhpiakmi khuami an um rih hna lo ti zong hi ruah ngaingai kan hau. Kum sawm sih le kum nga Khrihfa a si cangmi atu ah kan pastor te hna cu MD hrawng, MTA hrawng lawng khi an si. Sihmanhsehlaw siangkai zong an duh ko lai, chungkhar nih dirkamh khawh lo zong, ca kai khawh lo zong a si lai. Zeiruang cu cun sianginn kai i thil fawite a si lo hlei ah hmun kip i ram dangdang i sianginn kai tikah hin sianginn man hi tam ngai dih tawn. Kum sum sarih le kum nga a tling cang Khrihfami nih biaknak lei ah pastor hna degree a ngeimi hna, doctor kan ngeih khawh lomi hna hi a poi ngaingai mi a si. Cucaah cun hi biaknak lei in minung pakhat paoh cu doctor a ngeimi zong kan herh. Cucaah cun atu ah sianginn a kai a duhmi hna, Baibal lei cawn a duhmi hna an um si ahcun hmunkip le kakip ummi vialte hna kha a funtom i sia an kai kho lomi hna. An siah maw Baibal sianginn a kaimi hna zong kha global min in sponsor kan pek hna zong kha a biapi ngaingaimi kha a si. Atu ah hin fimthiamnak lei ah kan chambau. Ram a ṭhat lio ah khan zungsang ah lutlai a ṭhumi kan um lo. ti hring law ka palh lem hnga lo. Zung tete ahcun kan um pah tawn ko natein a cunglei a lutlai kan si kho lo. Cucaah cun fimthiamnak lei zung hi ramchung ramleng khuami nulepa hna nih biapi ah nan kan chiahpiak i nan kan papek piak a hau. Biaknak lei ah doctor kan ngei kho rih lo. Cuahcun vawlei lei zungṭhu ah rengsang tlai ngaingai le luban tlai ngaingai kan um rih lo. Cuahcun atu i a ra laimi ram a ṭhat caan ahhin zungsang ah lutlai kan si khawh nakhnga ding caah hin fimthiamnak hi ramchung ramleng nih kan pa pek a hau ve cang. Cu i sianginn kai a duh ko natein ca zong a thiam ko i sianginn a kai kho lomi hna caah cun aa hmunkip le kakip ummi khuami vialte hna nih sponsor kan pek hna kha a hau ve. Cuti i kanmah le kanmah kan i cawisan a si a si ahkhan cun hawi hmai ah Khuadang hmaiah a chuak ngam dingmi dirhmun ah kan dir lai. Nihin ni caan ahhin fimthiamnak tiah kan ti hna sehlaw fimthiamnak cutluk ngei kan um lo. Biaknak lei zongah cutluk i degree ṭha kan ngeih lo caah sianginn kai a harsami hna zong kha khuami min in ramchung ramleng ummi kha i bawm in kan dirkamh khawh nakhnga a hau ti kha pahnih nak ah van chim ka duhmi a si. Cun a pathumnak ah van chim ka duhmi cu min kan min hi a langh a hau. Kan min hi leng ah chuah ve a hau. Zeiruang ti si ahcun kan pawng kan kam kan zoh tikah atu lio vawlei si ding kan zoh tikah US a nih khua chungkhar, USA a nih khua family hai ti bantuk. Hi bantuk hi Malaysia Cukhua chungkhar tibantuk Malaysia cu nubu tibantuk khi tampi a um ngai. Asinain kadang ahcun aa biaknak tiang in an khua min te hmanh in biaknak tiang an ngei kho. Asinain kannih khua cu ramleng lei i um zongah cu tluk in kan thazaang a ṭhawng rih lo, kan note rih. Asinain lungdong lo tein kan i zuam a si ahcun hawi dang bantukin USA ralhring family silole USA ralhring fellowship, USA ralhring Khrihfabu hi tibantuk zong khin a dir kho dingmi kha a si. Cucaah cun kan pawngkam kam sining zoh in atu lio i a ṭhan a rangmi vawlei sining hoih in kan ṭhancho ve kha herhmi a si. Cu ve bantukin khuami an ramleng lei atu ah Malaysia lei nih khuami chungin pastor kha an kan cahpiak cang i a voithumnak zong kha an cah rih ṭhan lai ti ruahchannak kan neih lio ah ra le Covid ruang kha si cah a si lai cu. Voi hnih tiang cu an cah in ka theih. Cuca'h cun US lei zong nih sia khua lei i ummi kan nu le kan pa deuh upa deuh maw silole biaknak lei maw silole bochan deuhmi kan pale hna zong kha khua min tein sawm hi a ṭha vemi a si. Zeiruang ti si ahcun kan pawng, kan kam, kan khua dang kan zoh tikah khua min in kha bantuk sawm lawngte kha a si. Cu nih cun a pehtlaihnak ramchung ramleng i pehtlaihnak kha fekte a fehtermi a si. Cucaah cun kan nikhuami zong nih cu ve bantukin kan biaknak lei a si lo zongah ah mino mino hruaitu, khua mino hruaitu, khua bawi, tlangpi hai ti bantuk pawl hna kha sau le Khrihfa upa hai ti bantuk hna zong kha nan kan sawmpiak ve hna hi a hau ve cang ding ka ruah. Cucu kan ram lenglei ummi nih khan nan thazaang biatak tein nan i fun i nan von i ruah ceih ah khan cun a tlam na tling dingmi khi a si ko tiin ka ruah. Cucaah cun hawi dang kan pawngkammi hna sining hoih zoh zong khan ṭhancho zong hi i tim ve hna usih ti kha ka van i sawm hna. Cun a palinak ah Milu kan karh a herhnak cu atu ah fahring kho hna zong nih nau lasi an ti. Khi bantuk hi an kut hna maw an keng hna khi an i chiah tawn khi a ṭha lomi a si. Cathiang chung ah kan hmuh mi cu Fale hi Bawipa sinin hmuhmi thluachuah rosung an si tiah a ti. Cucaah cun fa a hring khomi nu, fa a hring khomi pa kan si rih ko a si siahcun kan ngandamnak a ṭhat dih ko a si siahcun nau la si ti bantuk kha kan hmanpiak hram hlah u. Khuami hna, khuami minung lu kan karh a herh. Hi mi tampi nih atulio mino nih an chimmi cu cawmkhawh huaha ṭung lo ahcun dokdok catcat i fale chiahnak cun fatlawmte ngeih a ṭha deuh ee tiah an ti tawn. Khakha kam khat lei cun a ṭhami a si ve ko natein a ṭha lo. Zeiruang ti siahcun khuami milu kan tam. a herh. Cu ve bantuk in Pathian nih a kan pekmi ngandamnak chung hi a nih ah ṭha tein sullam ngei tein kan hman a herh caah fa a ngei kho rihmi, fa a hring kho rihmi nih cun nau la si hai ti bantuk kha cu kan hmanpiak hram hlah u. Khuami, milu kan karh a herh, kan tam a herh rih. Pathian nih a kan pekmi, Pathian nih pekmi fanu fapa hna hi Pathian nih a kan cawnpiak ko lai. Cu ve bantuk cun nungak hna zong nih kan ruah dingmi cu khuami thengtheng in mah nungak le tlangvalmi zong nih kan ruah dingmi cu mah khua le mah khua i ṭhit duh hi a ṭha. Hi kan u le a dang nupi pasal ngei cangmi hna cu mah khua mi an ṭhi. Lo an vaat lo zongah atu i a no rihmi, a nungak rihmi hna nih hin khuami thengte hi kan i thim ve hna a herh ve. Nu pawl nih khualpa nan vaat a si siah khan cun zeitikhmanh ah ralhrangmi nan si kho ti lo. Ti using law, zoh duh lo zong a si ko hnga natein kamkhat lei cun a simi a si zei ruang ti si ahcun Laimi cu pa sining hoih in a kalmi kan si caah. Pa sining hoih in kan kal caah khuami nungak hna zong nih ee hrahhrin ka sinak tlau hlah seh ti kan duh a si si ahkhan cun khuami khua, khuakhat tlangval te kha kan ṭhit hna. kan baat hna a hau. Cu ve bantukin tlangval hna zong nih kan nungak hna hi khualpa sinah an kan liamtak nakhnga lo, an kan kaltak nakhnga lo tiah tlangval hna zong nih khan kan i zuam ve kha a haumi a si. Khuadang le khuadang i ṭhit um zong cu thil ṭha a si ve ko. I pehtlaihnak zongah hmailei pehtlaihnak ca zong a ṭhami a si. Asinain Hmailei ah tuu le fa hna kong ruah tikah khan kei ka nu cu hramhring a si nain ka pa cu a nikhua a si. Asinain ka nu khua an rel a si bal lo cu ta pa khuam pei rel a si cu tiah an ti te lai i pa khua lawng an kal te lai. Cu tikah khi hna zong khi khuami milu chungah Ret awk an ṭha te hnga maw? Anmah nih an duh ko a si siah khan cun poi lo. I ka chim cia bantuk khan Laimi cu pa sining ai hrawmmi kan si caah nungak hna zong nih mah khua te kha i thim ah a ṭha bik. Cun paruk panganak ah man chim ka duhmi cu eidin le din-ei. sullam hi a si. Hihi kanmah khuami lawng si loin Laimi nih a ruah dan kan i palh tawnmi a si. Eidin le din-ei sullam cu. Eidin timi cu kan taksa nih a herhmi, kan ngandamnak nih a herhmi, Zing le zan kan ei tawnmi ti le rul, thaithawh zanriah kha eidin cu a si. Cun din ei cu zukhawm, zu, kua khai nihai ti bantuk, zu le sa kan ti lai cu kha bantuk kha din ei timi kha cu a si. I Laitlang ka um lio ah Bible sianginn ka kai chung ah hin Khuate hi khuasawm ruk hrawng hrang ka phan i khika ka phanhnak ahhin ka zoh tawn hna i an mino pawl hi zeitikhmanh ah upa hmaiah kuak an zu bal loh. Upa, upa an kuak zong an i dup, an i dup bal loh. Upa, upa hmaiah kuak zuk lai an ṭih tuk, an kan hmuh lai ti hi an phang tuk. Cun khual an hmuh tikah lampi hi zeitluk i an buai an i venh lio zongah khual an kan hmuh ahcun ka kha an dai. Cu an daih i kan kal dih hnu, kan liam dih hnu ah khin a buaimi kha an buai ṭhan. Khi bantuk hi tampi ka hmuh. Asinain kannih khua kan dirhmun a si ahcun kan dirhmun ahcun mah nak upa pa, hring sortu pa hmai i Hringtu nu hmai hmanh ah zukhawm kan tawng ngammi hi zoh dawh lo ngaingai mi ah khin ka ruah. Cu ve bantuk cun a caan ah gospel Hakha lei in maw hmun dangdang in biaknak lei nih gospel an kan tuan tawn. Cu tikah nungak tampi nungak tlangval hna an i tel. A caan ah biak pastor hna le Khrihfa upa, nu upa upa hna an si. Cu cu ah khin khuami nih kan len hna tikah khu, khu hluahmah in kuak kan zuk hnawh tawn hna. Khikhi hmaiton te i kan thut lio caan ah, bia kan i ruah lio caan cun zeihmanh, zeitihmanh an kan ti lo natein i an kal hnu, khua dang an va phanh hnu ah khin dawh kan kong an, mah kha kan kong kha an kan ceih tawn cu sermonnak hna an kan hman tawn ko. Cucaah cun kha bantuk i sermonnak Kan si ti nakhnga lo caah khual hmai ah hin biaknak lei chinchap hmai ah cun zeitik hmanh ah an hmai ah kuakzuk hmuh hna zong hi i ṭhinh cang hna u sih ti, ti hi kan sawm hna. Cu ve bantuk in mino hna zong kanmah na upa hmai Kan nu le kan pa hmai ah cun zukhmawm tawngh hi i ṭhinh hram hna usih. Cu nih cun kan nu le kan pa, aa kan sortu kan pa le aa kan hringtu kan nu le upatnak zong kha a langhter dingmi kha a si. Cu hi bantukin a paruknak ah mino hna nih chunmang kan ngeih a herh. Zeithil kan tuah paoh ah Chunmang ngeih bu tein tinhmi ngei bu tein kan tuah a herh. Atu ah mino tampi cu fimthiamnak lei zong an za, chawlava zong ah tampi an za ko natein hmuitinh taktak, tinhmi taktak an ngeih tawn lo ruangah caan sau an kal kho tawn lo. Cucaah cun kan lung nih a duhmi Thil ṭha kan i timhmi, kan lung nih a duhmi kha hmuitinh ngei bu tein, tinhmi ngei bu tein kan tuah a si siah khan cun ni khatkhat ahcun kan tlam a tlinh hrim, kan tlam kan tlinh hrimhrim ko lai. Tinhmi kan ngeih ko i Kan tlamtlinh khawh lo a si siah ahkhan cun tlamtlinh khawhnak in lamdang ahkhan kawl ṭhan ding a si. Zeitikhmanh ah kan i timh cangmi bia kan khiah cangmi kha lehtak ding a si hrimhrim lo. Cucaah cun mino hna zong mino hna ca ca a chim ka duhmi cu na thiam na zeidah zeilei dah na thiam na pahrang kha Zeilei dah a si? Nangmah le nangmah kha na pahrang nai theih a hau. Atu ah minung tampi cu kan thiamnak kan pahrang kha kan i thei lo. Cu tikah cun hi vawlei caan chungah kan nun hnawhchanmi hi zei a si rua ti awk kan hngal tawn lo. Vawlei a si caah taksa caah a herhmi, ti le rawl le pawcawmnak caah a herhmi thil tampi tuah kha a haumi a si. Cu tikah hmuitinhmi tinhmi saduhthah ngeih lo ruangah minung tampi cu lungrawk in an um tawn. Sihmanhsehlaw mino, mino hawi hna, na thiammi kha zeilei dah a si? Na pahrang kha zeilei dah a si? Zuatkhalh lei a huammi nih cun saṭil arva, Kha zuat in pawcawmnak lam a um. Cu ve bantukin lothlawh lei, dum tuah lei, lung a lutmi hna, cinthlak lei a lung a lutmi hna nih cinthlaknak lei ah khan pawcawmnak a um ve ko. Minung hi kan i timh vialte ahhin kanmah caah pawcawmnak hi Pathian nih a kan pek dih ko. Sihmanhsehlaw kan i hmuitinhmi, kan i tlaihmi kha thulh lo tein, teirial tein kar kan hlan kha biapi ngaingaimi a si. Cu ve bantukin thil pakhat khat kan tuah tikah Kan fanau hna nih siseh, kan mino hawi hna nih thil an tuah tikah nu le pa hna nih siseh, u le zong nih siseh thazaang kan pek hna ngaingai a herh. A lamkip in hnulei in kan domhtaih hna i kan dirkamh hna a si siahcun nikhatkhat ahcun a theipar. Zun caan cu a phan te ko lai. Cu bantuk in Jesuh Khrih nih a kan cahmi cu keimah nih kan dawt hna bangin nannih zong pakhat le pakhat vun i daw uh a kan ti. Cucaah nihin ni ahhin kan i dawt, nihin ni i kan i dawt bantuk te hin hmailei caan ah hinak thuk le hinak fak chinchin in kan i dawt, kan i dawt hi a herh. Mino hna zong nih kan i tinhmi ah, kan i hmuitinh ah kan tuah cangmi thil cu lungthul lo tein kan tuah i nikhatkhat ahcun a hlo a tling i a theipar tling caan cu a phan te ko lai. Cu ve bantukin nu le pa hna zong nih, fale hna hi zei lei dah Nih hi a thiammi a si. Zeibantuk dah a lung ah a um, zeibantuk dah a lungthin ah a um, zeibantuk dah a ṭuan ah a ṭhat lai tiah nan kan ruah thiam piak i nan kan zoh thiam piak zong a hau ve. Cuti nu fale lawng ruahnak lawng in kal i nu le pa, u le nih dirkamh lo a si siah khan cun Kha mino nih ai tinhmi a rianṭuannak ah khan lungdonghnak a ton colh dingmi kha zaang a raam. Cucaah cun nulepa siseh, ule nih lamkip in dirkamh kha a hau. Cu ve bantukin nihhin ni ah khuami vialte hna hranhrangmi he vawlei killi ah kan um. Cu hi vawlei cili kan um tikah hin dawl a rem te le atu bantuk in bawmhchanh hau bawmh. Atu bantuk zong hi a ṭhami a si. Cun ram chung i a ummi hna an harsa lai tiah hmuitinh chunmang nan kan ngeihpiakmi zong hi a ṭha tuk. Cu bantuk in hmailei ah ram chung le ram leng kan i pehtlaih. pehtlaihnak hi ṭha chin sehlaw ramchung le ramleng hmun khat te rian kan ṭuanṭi khawh ahcun khuadang khuatruang hawi ah zak lo kan si ve ko lai. Cuve bantukin nihin ni ah kan khuami chungin zaanglek thiammi hna zong kha, zaangṭhawng hna zong kha kan cawisan hna an herh ve. Khuami nih kan dirkamh hna kan cawisan hna i hmaiah kan chuahpi hna lo ahcun midang nih cun kan chuahpi lai lo. Cucaah cun kanmah le kanmah khuami le khuami hi thazaang i pe hna usih. I dirkamh hna usih. Cu ve bantukin nihin ni ah kan kannih khua hna cu Hakha tlak hlan ah tlakmi a si cang i atu ahhin kum i a kum i chim ahcun kum zaruk kum sarih hrawnghrang Kan phan cang. Cu bantuk in khua a hlun khunhniar ngaingai mi kan si. Sihmanhsehlaw, cu lio caan ahcun ral zong tampi kan nei i, ai naih bik te chim ahcun Japan ral in Mirang ral zong ah a thi mi hna, khua min kan um. Nihin ni caan ah Cu bantuk i atu ah tah cun Mirang pa keneh hai ti bantuk, miakpi hrennak hai ti bantuk hna zong khi atu tiang ah an hmun rih. Sihmanhsehlaw nihin ni ah zeiruang ah dah kha bantuk temtuarnak kan rak in ve komi le khulhun ngaingai si komi hna nih khua hla kan ngeih khawh lo timi kha ruah ngaingai hau. Cucacun thlaphuah thiam kan in ngeihmi hna kan kan nu le kan pa, kan pi le kan pu hna nih nan nundam lio te ah hla kan ṭialpiak kan ṭialpiak u. Cun mino hna zong nih atu ah hawi tluk in thiamnak ngei in hawi tluk in uṭha ngei hna hlah hmanh a si law cu bantuk i mah khua le mah hla sa kho dingmi mino kan in ngeih ko hna. Cucaah cun Atu ah cu vialte ramchung lei nih an tlam a tlinh khawh a si siah khan cun ramleng lei nih ṭuanvo cu sponsor kha a si. Cucaah atu ah hla fung khat tuah cu US lei in zakhat zakhat nih khin fawizaang te khin a tuah khawh dingmi kha a si. Cu bantuk a si ko caah kan i funtom i Ka ti i kan tuah khawh a si siah kan cuan. Hmailei ah tuufa hna caah a ṭhangcho hnga ding, a rak chuah a rak cuzang hnga dingmi caah thlaici kan cin kha a si. A nungmi thlai kan cin kha a si. Cuvi bantukin a hramthawk i ka chim cia bantuk khan khua min tein Biaknak min si loin khua min hrimhrim in inn a nganpimi hall kan ti lai khikhi kan ngaih ve a herh. Khi bantuk hall kan neih a si siah kan cun zeitik caan poah ahcun thahni hna le fur caan zongah, ṭhal caan zongah. Hmunkhatte Christmas tuah tik zongah kan nih hin ṭhathnemnak tampi a kan bawmh dingmi a si. Cucaah cun ramchung, ramleng nulepa, unau hna sinah chim ka duhmi cu a biapi zongah ka ruahmi cu pakhatnak ah khua min in library in caruk in kan ngaih a herh. Cun a pahnihnak ah khua min hrimhrim in hawl kan ngeih ve a herh cang. Cun a pathumnak ah khua hla an ti lai cu. Hihi kan ngeih ve, hi pathum hi cu kan ngeih ve hrimhrim a herh in ka ruah. Cu hi pathum kan tuah khawh a si sicun hmailei i a hung ṭhangcho dingmi, a hung cucaang hnga dingmi ca, a hmunmi, a nungmi thlaici, kan cin a si. Cu bantuk a nungmi thlaici kan cinnak ahhin kaukhat lei ah harsatnak tampi zong um ko lai. Sihmanhsehlaw cu vialte cu lungṭhawng tein kan i zuam i lungrual tein kan tuah a si siah khan cun kan tlamtlinh hrimhrim ko lai. Atu lio ahhin rambuai lio caan zong si ko hmanhseh, ramsung lei cawlcangh khawh Si lo hmanhsehlaw hi lio caan te hi a kuat i caan ṭha i kan i lak khawh a si siah kan cuan. Khua chung caah, Kawlram caah ṭhanchonak tampi a kan ṭhathnempi ding le a kan chuahpi dingmi thil a si. Cuhi bantukin ramchung le ramleng i funtom le i pehtlaih chinchin hi a ṭhami a si. Cuhi bantukin Khuami hna zong Malaysia ummi siah maw, US lei i ummi siah maw, Kawl lei i ummi siah maw, Laitlang lei i ummi siah maw, India lei i ummi siah maw, hi vialte hna hi atu i ram a buaimi a dih tikah cun hmunkhat te ah tonnak vialte ngei in ral hringhran a simi vialte zong kha ton khawhnak lam ngeih khawh zong hi I zuamnak ding caah nihin ni te ahhin hram kan thlak cia hau. Cuhi bantuk in ramdang i ummi Australia lei ummi nan si ah, USA ummi nan si ah, Malaysia lei ummi nan si ah nan bu te khan um khawh van i zuam ulaw. A caan ahcun Lung in phuhthiam lonak zong a um ko lai. Zeiruang ti siah cun kanmah kan pum chung minung kan taksa chungah a ummi kan hmur le kan lei dang, kan lei le kan dang hmanh hi pei ei sehtun cu kan ruahnak cu ei khah lo caan zong a um ko lai. Sihmanhsehlaw cu vialte cu lungsau tein kan um a siah cun US-lei zong a siah, Malaysia-lei zong a siah, Kalay lei si zongah hmunkip i ummi vialte hna kha kanmah le Kanmah le sining hoih te khan i tonnak ni hna hi kan neih caan a herhmi a si. Rian le khai lakah a si ko lai. Asinatein ni nikhat maw si lo maw, ni hnih maw tonnak caan hna, civui hai ti bantuk hna zong hi ngeih ve, ngeih ve a herh ve cang. Hawi dang khua nih cun aa kum cu, kum hawi dang khua cu Kumhranak civui hi tibantuk a khuam ning hmanh in a tuah khomi an um cang. Sihmanhsehlaw kannih khua cu kan um rih rua lo in ka hngalh. Hihi hram kan thawk ve a hau cang i hawi dang hmaiah hnu kan tolh lei hi cu hnu kan tolh lo ding hi a biapi ngai. Cucaah cun Mi kan tlawm te ko si zongah kannih hika lei i ummi hi cu Australia lei ummi hi cu kan tlawm te, USA hi cu kan tlawm te hi ta ti lo te khan khakha ni nikhat maw nan hnih maw chung te cu i tonnak kha ngaih zong khakha ni khan i pehtlaihnak le hmailei ah tu le fa siah khuami hrang hring si ve komi kha i pehtlaihnak kha a kan ngeihter lai. Nihin ni ah hin ai thei lomi tampi kan um lai. I keimah ka hupṭhi rual hawi a simi zong nih a ka thei lo zong nan um lai ruang cu pehtlaihnak hna kha ngeih lo ruang zongah khan a rak si. Cucaah cun cu vialte i funtomnak i tonnak kan ngeihmi nih khan thlaici a cin hrimhrim lai kha hmunkhat te lungrual tein kan ruahnak kan funmi nih khan thilṭha a chuahpi hrimhrim lai. Cucaah cun nanmah le nan umnak hmun cio te ah khan ni khat ni hnih cu tonnak rak ngei kho ve cio u law ti kha van, van chim ka duh fawn. Cuve, cuve bantuk cun biaknak lei zong, biaknak lei zong, biaknak lei i sianginn kaimi hna zong hi khua min tein kan dirkamh hna an hau i khuami nih biaknak lei ah doctor kan ngeih ve zong hi a herh ve cang. Cucaah cun siangkainak ah chambaumi hna zong kha khua min tein dirkamh kha kan hau ve. Cu bantuk cun kan phung le kan lam hi kan philh lo kan hngalh a hau. Tahchunhnak ah, ṭhanghringmi nih Khrihfa rak si hlan ah biakmi an rak ngei a min cu ka chim lai lo. Rak dohdangmi kan rak ngei ko sihmanhsehlaw nihin ni ah. Cun keimah ṭhi rual zong a simi nih a thei lo le a tuanbia a hngal lomi tampi kan um lai. Cu bantuk hna cu atu te hin kan theih kan hngalh dih a hau cang. Bantuk in mino hna sianginn a kaimi hna zong kha cawnpiaktu hna nih kha bantuk te kha kan cawnpiak hna. Hmailei caan ah an run philhnak hnga lo ding caah khan kan tuahpiak ding hna kha a si. Hi pakhat le pakhat le pakhat atu bantuk in thazaang kan i pekmi le i pehtlaihnak lei siseh lungduhbia kan chimmi zong hi thil ṭha ngaingai a si. Hi hmailei caan zongah Saduhthah bia le siseh, Pathian bia zong siseh, kan chim kan ngaih cio kan chimmi nih hin atu atu kan chim lio caan thengtheng te ah hin sullam ngei hlah hmanhsehlaw ni nikhat ah khan cun a thei a thei a tlai te hrimhrim ko lai, sullam a ngei te hrimhrim ko lai. Cucaah cun Nihin ni thengte ahhin thei a tlai hnga dingmi le a nung hnga dingmi, a hmun hnga dingmi thlai cin khawh i zuam hna using law kum hnih kum thum zong thlai citu caan a um ko lai. Sihmanhsehlaw khakha kan zun caan a phan te lai. Cucaah cun a hmunmi A hmunmi thil tuah i zuam hna u sih law a nungmi thlaicing hna u sih. Cu ve bantukin a donghnak ah chim ka duhmi cu nihin ni ah hi ram dohthlennak chungah hin mino hna dohthlennak chungah ai telmi hna hi dirkamh ve hna u sing law, thazaang pe hna u sing law an herhhai zong an herhhai zong tlamtlinpiak kho hna u sing law Cuve bantuk cun hi dohthlennak chungah hin khuami, mino maw upa maw hi zapi dohthlennak chungah hin ram caah miphun caah hna a hnokmi si hram hna hlah usih. Hi dohthlennak chungah hin lungrual tein um ve hna using law kan khua caah siseh kan ram caah a nungmi le a fekmi thlai cinkha i zuam cio hna usih ti kha cu zanlei caan ah tawi tein a chim khawhmi a si. Cu bantuk i atu bantuk in caan ṭha a petu Global Fellows- Global Hramhring Fellowship hruaitu cungah kai lawm. A rak zohmi nan dihlak cungah Bawipa thluachuahnak um ko seh.